chunya ogo ne nyasaye maduong' erokamano mosekelo kinde kawuono kendo dichiel mondo ayudra ayudra e lolwe television yiena walem eka dhi nyime kod wach madwaro mondo awachi ma roho maler omiya nyasaye maduong' man gi teko e nying yesu kristo ma ja nazareth wachiwore lweti kaka loni e lweti jachwech injili ni nie lweti jawinjo nie lweti an ma an giri mar tich be an e lweti itimoni madongo e nying wuodi maler yesu amen agoyo ne nyasaye maduong' erokamano awinjo e chunya ni mondo wasom kodi muma muma muma dwa somo kodi wuok e zaburi prang'wen kod ang'wen matindo ang'wen kadhi piny tachien wabiro lamo nyasaye mowinjore gi lamo zaburi prang'wen kod ang'wen matindo ang'wen kadhi piny Kapok asomo muma, an kod osiepna moro ma yande openja muma moro mane asomo mar go agoro ne wasigu. En Isaya apar gang'wen matindo ang'wen kadhi piny. Masomo sani en Zaburi prang'wen kod ang'wen matindo ang'wen kadhi piny. Muma wacho kama, som koda mondo wadhi. In e Ruodha kendo Nyasacha, imiyo jogi ma nyikwa Jakobo locho. Waloyo wasikwa gi tekoni, kendo wanyono joma kedo kodwa nikech in. Awach ni bro some somo mos kae to walemo. Apako duong' mar Jehova ma Nyasachwa. Andika ma somo wacho niya, ni in e ruodha kendo nyasacha adwaro mondo ifweny e chunyi ni wan gi nyasaye ma nyasachwa to nyasachwano en ruoth Ok en ruodha kenda, to en ruodhwa duto. Andika wacho, imiyo jogi ma nyikwa Jakobo locho. Wan gi ji kata sama antieni, mosetomo mondo oyud loch to tamore. Gisekedo gi wasigu to kinde ma girumo. piny osenyonogi piny piny osedwanyogi piny osenyierogi wasigu gosiboyi kuomgi go nyaka sigalagala nikech onge kuma giyude konyruok to muma wacho ni imiyo jogi manyikwa jakobo locho kawuono wan kodi ka Kuom teko mar nying maduong' nying Yesu Kristo ma Janazareth, wabiro locho kawuono. Ndiko wacho ni imiyo jogi ma nyikwa Jakobo locho. Koro be ni nyikwa mi anete mar chuodho mar otodo kamoro ma jachien oketie. Kodo ne kwame ura moro Kod ikwang'o mana e lor moro awacho niya kod ikwang'o ma kata ot otami ok inyal gero ionge kata mana yo madonjo deleni en ionge rangayi samoro in msumb ionge kata dhako samoro in dhako ionge kata dichwo ane ka mondo aler wachni mos ni ndiko wacho ni nyasaye ma nyasachwa ma ruodhowa miyo joge ma nyikwa jakobo locho in nyakwar jakobo in ng'at nyasaye be idwaro mondo ilochi tinende ma kawuono nikech ndiko wacho imiyo jogi ma nyikwa jakobo locho koro kawuono be nomoko matek ma kata iywayo gi breakdown to ok sweki to an e ka mondo awachi ni sani ni nyasaye maratego mamiyo nyikwa jakobo locho biro miyi loch sani nikech loch ni e lwet jehova nyasaye kata tiche motami to nyasaye mamiyo joge ma nyikwa jakobo locho biro miyi locho kawuono nika nang'o nikech en man gi loch kod ineno ka nitiere chuny moro ma in ng'ata ng'ata ok dwari to nyasaye ma nyasachi ma ruodhi mamiyo joge ma nyikwa jakobo locho biro miyi loch kawuono kendo chunje mag rejection mamiyo ok dwari go ema nyasaye mayalo sani biro wuoyo dafraf obiro wuoyo matindo tindo tindo obiro keyogi nikech ondiki asto nyaka joma nyok ber ka biro bedo osiepegi an kod nyara moro en omoja ka nairobi ka to nyara ni en obiro ira mondo alamne in miwinja marach ing'wonna to wachne nyaka wachi nikech muma wacho ni nyaka watim neno kuom gik madongo ma nyasaye osetimo to sama nobiro no to kona en gotel to tene ni onge joma donje to tene ni ng'ato ng'ato biro gi siling elufu kare ma fek pesa moonge go owilo ne ng'atni ochiemo ma ng'ano ng'ado pesa mowilo ne kodhi otas otende ni ng'ato chiemo to ok chule koro winja kayalo kaka koro ayalo miwinja to manya to biro amiye direction to biro to nwawuoyo kode mi walamo ne nyasaye ma wabiro lamo kodi sani kodok to wacho ni gimotimore ne pok oneno dhano biro nyaka joma nyocha ok wuo kode oting'o customers kelo ma en mesa ne pong' moyudo pesa gima nyocha ok timre ne noduogo koduogo goero kamano ni ei aneno nyasaye Muma wacho ni Nyasaye miyo nyikwa joka Jakobo ma joge locho. An ok ang'eyo kama imoke, ok ang'eyo kama ikwame, yena akia chandruogi. Akia pi wang'i machwer nosechwer kinde maromo nade. Akia paro mopong'i ma omiyo ok inyal locho. To ndiko wacho imiyo jogi ma nyikwa jakobo locho nyasaye ema miyo joge ma nyikwa jakobo locho adwa ni winji ni in mar nyasaye nyasaye dwa ni ilochi sani nikech nyasaye ok en wuod dhano ma doriambi kowacho nomiyo joge ma nyikwa jakobo locho to in achiel kuom nyikwa jakobo koro ilocho sani nikech in nyakwar jakobo in nyathi nyasaye nikech ondikino imiyo jogi ma nyikwa jakobo locho awacho ni kata ka nitie jal moro manyiewo rado kodi kedo kodi samoro ing'e ni ji mang'eny kedo kod jomoko ke piny piny idhi ka juo ke ke piny piny koyudi to nyiero kodi malake ni oko te nyaka magol kar wuondi osedhi ni ke piny piny ka juo ke onyieri nikech ong'e gima otimoni To andika wacho ni Nyasaye ma wan joge miyo walocho. Koro kata kawuono wabiro locho. Awacho ni adiera mar Roho Maler ni nyaka ilochi. Koro bed ich mokwamo ma pok oting'o nyathi ibiro locho kawuono. Bed nyako ma jahigni piero adek gabiriyo ma pok onyuom kawuono ibiro locho. Bed chuo ma onge dhako ibiro locho. Bed nyathi ma ok nyal somo obiro locho. Obed e tich motamore ibiro locho nikech muma wacho ni Nyasaye miyo joge ma nyikwa Jakobo locho. An gima temo tangaza ni Nyasaye nyalo ketowa mondo walochi. To kawuono ni kuom remo mane ochwer e msalaba Kalvari, wabiro locho nikech teko mar nying Nyasaye maduong'. Teko ma Yesu nochiergo wuok e dier joma otho. Teko ma Yesu nogogo e loyi loyi laba sabathiani. Teko ma Yesu Kristo nolandogo hali hatari ne musalaba ne otieko duto ibiro locho sani winja maler ni kata bed ni laro kodi lo wan gi jal mabiro miyo nyikwa jakobo locho ibiro locho e kinde moko jasigu nobiro dalana ma jachien ovamie ji morwako ji gi mask ma ji obiro dalana gi polise ha. ka gima an jakuo to mwanduna ma nyasaye nosemiya kokalo kuom pi wang'a mwandugo ne mana mag lamo nalamo adier ma nyasaye wuoyo koda wang' kod wang' kaka ochako miya mwandugo eka jachien ma jajuok ma iye rach ma ok dwar dongruok mag ji nodhi odonjo kuom jothurwa moko ma giriwore kundi maduong' apako rabi wuod nyasaye jal mabiro golo wa e chuodho sani jal mabiro miyo walochi mi jogi noyudo otimo njama maduong' chunya ogone nyasaye erokamano nikech nokalo koda lweny mane ok anyal kalo ma jogi nobiro nyaka jatelo maduong' morita nyaka jatelo morito pinywa mowinjo ji duto chal ne joge ne kendo joge mane otimo miyo chopo kama ochopeno okiya pako rabi misinga ne gibiro ma gichoko dhoga te dhok makwongo alamo ma nyasaye nikech an ka nago dala to nago dala ma kata gimoro amora naonge kata gweno tachako lamo nyasaye nalamo nyasaye mokaywe ka pi wang'a chwer kala kala kala kala ka roho maler wuoyo to nyasaye wuoyo koda moko nachako mima tamima teluwi gi ma to nyasaye nokelo gimoro amora ma nowachona mit jachien amalo neno jochiende mag misiko mag dhier mag akwamo mag dok chien nodhi ariwo ji kundi Pod apenjo Nyasaye nyaka kawuono. Ang'o ma nomiyo yie mar lwedo chopo kuom giga? Kendo kawuoyo kamano to wach nowuok e chunya ma iye. Pod apenjo Nyasaye. To giko idwoko biro biro. Anaseneno Nyasaye mawuoyo kuome. Dwoko biro biro ma piny te biro winjo ite piny nowinjo dwoko ma nyasaye okendo ni giga mane satan ochuno ji mokawo gi thuon apako rabi nyasaye mane ochwada joga piny kobiro mondo nega nyasaye mane opudho na nawe koket na dala nyasaye mane omako ne jakuo kod jajuok mane okelo na yath mochung' kasepak Nyasaye mane owuoyo koda norito dalana gohinga mar mach kod jolweny ma jidh farese koidho faras giro lworo dala wachni pod apenjo nyasaye to ruoth nochakore nang'o gimiya gima onyiso gima notimore nikech akia to giko ni dwoko biro biro ndiko wacho ni nyasaye ni in emimiyo jogi ma nyikwa jakobo locho dwoko biro gima ng'eyo kuom nyasaye otimo mos to super ha otimo mos to clear otimo mos to neat otimo mos to beauty nyiso ni kata kama yare sani pod arito dwoko pok ayudo dwoko biro apako rabi In bende konya chieng' mayudo dwokona konya shangilia kaga agoro ne wasigu tawinjo e roho ni machiegni ni abiro yudo dwoko kokalo kuom teko mar roho maler to mae wach mane ka roho nyisa muma ni mondo asom to roho neno gima ne akale ni kare nitie nyasaye manyalo miyo nyikwa joka jakobo locho abiro lalo weny to chieng' mane olweny natimne nyasaye ma nyasacha misango nating' bandera kakwadho nikech en jehova nisi sama osalo lweny tichake ni nisi mine gichoko ka gima jakuo kata janek gikawo ma gidhi chunya penjore ni kata mana polis ma noting'o bunde kabiro nochako nade to nonyise nade duto te dwoko ni e lwet jehova dwoko ni e lwet wuon polo gi piny to ma momiyo ka muma wacho ni imiyo jogi ma nyikwa jakobo locho waloyo wasikwa gi tekoni koro nyasaye biro miyi loch sani tibiro locho gi teko nyasaye ok tekoni ng'eyo ni sombi pesani ok mi lochi kendo gima ne omiyo opedhoga te ma pi wang' ochwer kalamo nyasaye mondo okel nyaka jatelo kaw gino sani moloso tiyogo mano gire wuoro nyasaye ma ja amalo ujabiro ga chien nyasaye jabiro chien jehova jabiro chien muma wacho ni sama norwaki yawuot ka yuda mach shedrak meshak kod abenego ndiko wacho ni notwegi molutgi e mach mokakni mochwak nyadibiriyo to muma masomo kod misomo wacho ni sama nolutgi e mach to joma noterogi e mach ema nowang' motho morumo to jo-nyasaye mangima ma muma wacho ni nyasaye miyo joge ma nyikwa jakobo locho jo-nyasaye mangima to nochako miele mach ka koro tondo cho gik mane otugigo chodo gi ot nyasaye ochodo to ndika wacho ni sama ne gimiele gin ji adek gi ng'at mar ang'wen ng'at mar ang'wen en nyasaye mokweyo mano biro kweyo mach wan gi nyasaye ng'at mar ang'wen manyalo timo gik malich unyalo timo ono omiyo joge ma nyikwa jakobo locho mor koyalo yesu ja nazareth jal mosemiyo ngimane ochopo kama ochope jal ma kata wasigu vamia a Nyasaye panda panda okier mana koda ouma umo chela apako rabi jatelo maduong'. Waloyo wasikwa gi tekoni. Adwaro mondo ing'e ni kata ka koro Nyasaye dwa miyo walony wasikwa sani to ok tekoni. Ok ng'eyo ni ok telo ma in go, ok sombi, ok pesa ma in go. Awacho ni ok gik migero, bende ok gik me odi. Aluwo niya, Nyasaye miyo walocho kod teko Nyasaye. To ma emomiyo Muma mar Isaya wacho ni onge gir lweny molosi mondo inya mano inya. To adier, nitiere gir lweny moko ma ka ok Nyasaye to nyalo tieki. To nikech omiyo walocho nikech tekone, gir lweny ok yud nafas mar makowa. nyaka sama moikori ni onge gir lweny mabiro maki kata obed thuol mochomigo ok nomaki kata obed ni alamo soni ok nomaki awacho ni kata obed jini moloki ok nomaki obed ogol ni joma tho e piny ruoth joma tho mondo obi osandi ok nomaki nikech andika wacho ni onge gir lweny molosi mondo inya mano inya adwa ni maki kanyo ni onge onge onge onge Sa ema nogolo Shadrach, Meshach kod Abednego e mach. Biro chung' kodi sano biro bedo ng'ato mar ang'wen, Nyasaye mangima ma nyan jasach polo gi piny, Nyasaye ma jachwech, ng'ato mar ang'wen ma nodonjo e mach. Be iwinjo wach ma wacho ni kawe Nyasaye ng'ato mar ang'wen? Obiro chung' kodi sani. Apako rabi kamanda. Waloyo wasikwa gi tekoni kendo wanyono joma kedo kodwa nikech in. To mano emomiyo akwongo atimo nenda gima ne otimorena. Nitiere wasigu ma waloyo mana nikech Nyasaye mawacho ni wanyono gi piny e bwo tiendwa mana nikech Jehova. Wabiro nyono wasikwa kata in kama intie ikri sani wuoth ka nyar kingi haleluya wuoth ka wuod kingi Wuoth ka gima piny ni maru, nikech ibiro loyo lweny. Ndiko wacho ni Nyasaye omiyo waloyo wasikwa nikech tekone. Muma wacho ni kendo wanyonogi, wanyono joma kedo kodwa nikech Nyasaye. Be iwinjo e chunyi idwaro mondo inyon joma kedo kodi sani? Be ni yise moko mago joma kedo biro nyonogi piny? Bende in gi athma mago joma kedo biro nyono gi piny bende onding'i rami mago joma kedo biro nyono gi piny bende tuo mar ndulume mago chuny joma kedo ondiki ni wabiro loyo joma kedo kodwa nikech nyasaye ma wanyono piny awacho ni kata kidaki oditi neno ka dagi ni ok dhi Mago wasigu mowuok mondo okedi. Ndiko wacho ni wabiro loyogi. Kod yanyi. Mago wasigu mowuok mondo oked kodi. To ndiko wacho kendo wanyono joma kedo kodwa nikech in. Koro sa oromo mondo wanyon gi piny, wabiro nyono gi sani. Gibedo tuoche ma jochiendo kedo. Bedo ukimwi gi kansa. obedo time gi ka era nyasaye miyo wanyonogi e bwo tiendwa piny to wanyonogi nikech nyasaye ndiko wacho ni miyo wanyono joma kedo kodwa nikech in be nitiere gimoro makedo kodi ma ok chal kod wach nyasaye gima kedo kodi ni emokela ka ni nyaka wanyon-gi piny sani nikech ondiki waloyo wasikwa gi tekoni kendo wanyono joma kedo kodwa nikech in waikore sani wadwa loyo wasikwa nikech nyasaye kendo awinjo iro maler ni ikri sani mondo inyon-gi nikech jehova Apako Nyasach Nyiseche. sandi to ruoth okela ka mondo awachni ni wasikwa ok chak chung' e nyimwa kendo wasiku manyonyono ni piny makati gedo ok sweki kod yudo pesa ni ng'iewo mabati ok ng'iewre kod chamo msara ok chal ng'ama chamo nikech wasigu ndiko wacho ni waloyogi wan kod mine moko makata komako ito owinjo e chunye ni ma be biro lwar kaka manyocha olwar cha ndiko wacho ni waloyo wasiko nikech nyasaye ibiro loyo sani miting' nyathi e lweti mine michak joma inyalo chako miwuogo kaka mon wuoyo gi nyithindo wan gi mon moko makomako jokoni ka gik dweche aboro ka dhi nyuol tiyudo kotho e iya aa mawacho kendo wanyono wanyono joma kedo kodwa nikech in sa oromo mondo wanyon joma kedo kodwa kawuono wan gi jomoko ma kadwe rumo kadwe chomo p- por kacha to neko makogi awacho ni kuom teko moro maler ok ni chak ibed janeko kendo koda in gi wagogini motamore dhi tedo gidhi tedo to giduogo gidhi tedo to giduogo wanyono wasikwa makedo kodwa nikech nyasaye wadwaro mondo wanyon gi sani samoro in gi yawuoyi maka ng'ato mako ich konyuol ni nyuol ang'o ni to ko- ogo mana wuoyi tieni yawuoyi ok nyuol gini gogi mana piny jomoko bende in ikia gik ma ginyuolo to ka koro chopo sama koro idwa nene ber mag gik mane go ogo piny go to jochiende onyono piny kawuono ndiki ni waloyo wasikwa nikech nyasaye to waloyo joma kedo kodwa nikech en wanyonogi piny nikech nyasayeno koro waikore kuom wechedi ariyo wadwa loyogi sani kuom teko mar nyingi jehova nyasaye polo gi piny to bende wadwa nyonogi piny ya kutosa Hallelujah. wanyonogi mwawinj ka wanyonogi maka godo twacha nikech wanyonogi piny nikech nyasaye apenjo iniwinjo ka ng'o masandi madetam nyasaye ma nyasacha ang'o ma iwinjo ka sandi madetam wach masome muma Ang'o miwinjo ka sandi ma detam injili ma wuoyo kuome? Apenji ni ang'o miwinjo ka sandino? Samoro en gima pek misetero ka juke pile. Pesa ni osecham ya kutosa. To gima nyiso ni pesa ni ocham onge kokichieni full dabal. to kendo jal ma kiluonge dichiel kende to wuoyo teko te mag nyochiende an gi nyara moro ma chunya era iya mane chieno mane jachieno dage jachien ne chieno mano nyara mar injili to ka nobiro mi jochiendegi nowuoyo mogoriti to gik matindo timore ne openjo ne dier ditimre gima temo wacho wanoyo wasikwa wanyono gi piny joma kedo kodwa akia nang'o miwinjo kata obed mana choke mag fuoni maramigo wabiro nyono gi piny tinende Magi wasigu makedo kodi. Awacho ni kata obed mana remo machikore yani pressure. To mani gi Nyasaye. Awacho ni kata obed sukari musekelo kidonda. Wan gi Nyasaye mondo iki ni wabiro nyono piny joma kedo kodwa. Sukari osekedo kodi higni mathoth. To kawuono wan e ka mondo wanyone piny kuom nying Yesu Kristo ma Janazareth. Nikech osekedo kodi to ndiko wacho ni wanyono joma kedo kodwa piny nikech Nyasaye. winjo ka oikore roho maler oikore mondo nyond gi piny nying yesu kristo ni ka mondo mi gilowalogi nying nyasaye maduong' mondo ikie ngeche ni nying ruoth nyasaye chalo kod dala mochiel motegno ma joma kare maringo mondo resre luonga luonga nying nyasaye no chalo kod dala mochiel motegno wabiro luongo nyingno nying machalo kod dala mochiel motegno mane nying manoresa mane nying mosechanga mane nying manochiera mane nying manochwene nyithinde iya mane nying mosekelona ngima mane nying moserada gi wasika aching' kama ratiro ka piny neno nying ma wuoyo kuome nying man kod teko nying machalo kod dala machielo motegno nying ruoth jehova nyasaye The name of the Lord is like a tower. Sani ane ka mondo anyisi ni nying Jehova chalo kod dala mochiel motegno. Be iwinjo chunyi ni iikori mondo ilo wasiki gi ke- gi teko nyasaye wasiki osesandi ahinya moko osebiro mokunyoni nyaka gik moko e pacho wabiro logi kawuono moko nitie mane osiemi kama masiem nodagi e wi gik matimoreni marichogo ineno nikech ng'ane nosiemi moko nitie mawuowa kodi aching kama to koni ni ok ni ne ok ni nyal As- winji waloyo wasikwa nikech teko jehova nitie moko manokoni ni sungori nikech ogerni ot winji nitiere teko kuom nying yesu kristo ja nazareth ni sungori nikech nyithindi tiyo en magi ng'ama otamo tiyo waloyo wasikwa nikech teko nyasaye kuom teko mar nying yesu janazareth ndiki waloyo wasikwa gi teko nyasaye kendo wanyono joma kedo kodwa nikech nyasaye winjo ni kama ni chir chak nyonogi achiel kachiel chak kwanogi gik masandigo chak kwanogi kawuono kata obed mana wang'i manyo itiyo to wang'i jachien biro biro molorore kap mago chunje mag jin mogol e piny ruodh mudho e bwo nam kawuono wan gi chik wan gi teko wabiro miyo gi oda wabiro daro gi kuomi nikech e teko ma kristo miyowa paulo wacho nabiro chomo gik moko duto tir gi teko ma kristo miya an ka mondo achom gima sandi gi teko ma kristo miya sani Koda in gi yake mosetieko higa aboro pok onyono piny. Yi. Wan gi fundi makanika. Biro rekebisha dend nyathino sani. Obiro rwayo, obiro rwako ne choko, obiro rwako ne spare parts. Kode nolor dhoge ka en e ich ni monyo oting'o ni tok nowuo ka wuono kuom teko mar nying Yesu Nazareth odhi wuoyo apako rabi. Kodi bed ng'ama komako ich to ng'iko piny ni en yang'e ka wuono wadoro pala kuom nying Yesu ma Nazareth nikech waloyo wasikwa nikech Jehova. Mowacho ni wanyono gi piny kendo wanyono joma kedo kodwa nikech in wanyono chunje mag operation te mag mon ma kenyuol te yang'o akwiri jachien maketo alama kuom mon achiki nying yesu kristo kawuono waloyi ionge kod kar dak kuom dhagi jo nyasaye mawacho ni nyasaye mochano gik mabeyo ok gik maricho koro gik ma iketo ni sikia gi kinyuolo nyithindogi mago ok dwaro mar nyasaye walorogi sani kuom remo mane ochwere msalaba kalvari yiena mondo walem kodi apako nyasaye maduong' chunya odendi nyasach nyiseche chunya opwoyi kendo dhi ali chunya nogoni erokamano wach mayalo en wach ma in mane miya mi jawinjo maywakno momako tivino mogore pinyno momulo kama rame no ma chandruok oromono nyasaye kal kode inyisri ni ji gi beduogo yudo duogo nikech ondiki ni waloyo wasikwa nikech in wanyono joma kedo kodwa nikech in ruoth koro ikednwa e nying wuodi maler yesu an ma wuoyo kodi an anere ambewa Achikara chunyo ka uma skul ka ndege. Awuok e piny, eno anyuola e piny mar Asembo Kanyikela kamoro nwadar thurwa wadhi ndhiwa kamoro Rangenya skul. An nyar jaduong' mane osenindo Rufus Agola Boy. An jal ma Yesu Kristo nowaro. Ajaneno ni Yesu Kristo jawar. Ibi nambana ero wuok openye kanyo. Nambana no go Adak Nairobi ka kama iluongo ni Obama Estate, Kagundo Road, King Town, tikawo namba pradek gochiko. Bi mondo warad kodi kanyo kuom nying Yesu Kristo. Ayie ni Nyasacha dhi timo gimoro ma ono nikech ang'eyo kaka ochaloga. Ang'eyo gima an kod Nyasaye. duong' kod pak odog ni yesu kristo msalaba kalvari nying nyasaye mondo oyud duong' e nying yesu kristo ma ja nazareth amen